Саха Республикатыгар оскуола килиэниннээҕи тэрилт оскуола килиэнинэ хаастаах оҕолор тэрилтэлэрэ тэриллибитэ сүүс сылынан нэһилиэк олохтоохторун барыларын истиҥник истиҥник итиитик эҕэрдэлиибин. Биһи нэһилиэккэ 1999 сыллааҕы Маныгы дьаала үрбү миэстэҕэ дьаала аллыбыта. Ону эбилисиинэ Нина Пантелеймоновна Иванова Парфенова үлэлээбит үлэлээбитэ үлэтин саҕалаабыта. Онтон бу нэһилиэккэ оҕо тэр оҕо тэрилтэтэ дьаала детсад аһыллыытыгар нэһилиэк эбиэтин бэрэссэдээтэлинэн үлэлии олорбут Степан Данилович Сопронов аҕыс сылы быһа туруорсан сэттэ уон биэс миэстэлээх issakка кубулуппута. Онон биһиги нэһилиэк ыччаттара сайдыытыгар Степан Данилович өҥөтө улахан. Мин 1960 сыллаахха бу issакка эбитисиинэн киирбитим. Онно баттатан туран каадыр боппуруоһугар киирсибитим, ол курдук маннайгы детсадтар анал үөрэхтээх воспитательлар буолуохтара. Ол курдук ол сайын э, вет-воспитатель кэлбитэ. петкалаары көрөннөр Васильева Татьяна Семеновна, Захарова Вара Гаврильевна, Михайлова Антонина Степановна, Ханаева Альбина Савична кэлэн икки группанан арахсан өллөөбүттэрэ. Аны Иэҕүлээттэрбитигэр бу нэһилиэк үлэ нэһилиэк сопхуос үлэтин кыайбат нэһилиэккэ үлэһит үлэлиир тиийбэт этэ. Инньэ гынан нэһилиэк пиэрмэҕэ кыайан үлэлээбэт сүөсүлэ биһэҕэ кэлэн үлэлээбиттэрэ. Уонна элбэх оҕолоох ийэлэр үлэлээбиттэрэ. Ол курдук түөрт дьоруой ийэ үлэлээбитэ. Василий Валерия Хименевна уон биир оҕолоох ким Киргорой Мария Ильич уон оҕолоох Халыева Катерина Терентьевна уон икки оҕолоох Беркина Мария Ковылевна уон оҕолоох ийэлэр үлэлээн кэлбиттэрэ онтон бу чэт үксүлэрэ биир хаамай аҕай оҕолоох биирдии сэттилии аҕыстыы туохтаахтылар Ара биирдэ ким Егор Поддюев бу Өкүс бу старостины аананы детсадка үлэҕэ ыл сэттэ оҕолоох аҕалара суох пиэрмэ үлэтин кыайбат буолбут иитинэн кыайан аҕай мөҥүрбэт буолбут хайда да баттараҥҥын үлэҕин диэтэ иннинэн аана старостина Анна Степановна Саакка үлэҕэ ылан үлэҕэ киирэн бастаан кэлэригэр илии туохтар воспитателлар көмөлөһөллөр этэ. Аана Степановнаҕа Угурдар Аана Степановна оҕолорун эттэ оҕотун илдьэ кэлэн бу пенсия тахсылла үлэлээбитэ Онон кини эйиэхэҕэ дьүгэй биэхэ улаханнык махтанар этэ. миигин дьыссаакка үлэлэһэр оҕолорбун улаатытынан үөрэттэрэн киһи оҥортоотум диэн. Уонна биһиэхэ элбэх оҕолоох сокольникова Екатерина Михайловна уон тоҕус оҕолоох, Большакова Дария Петровна эмиэ алта оҕолоох уонна ким Афанасьева Татьяна Архиповна курдук элбэх оҕолоох ийэлэр киирэн сүөһү аҕастара дьоннор кэлэн үлэлээбиттэрэ уонна Ханаева Мария Мария Прокопьевна поварынан үлэлээбитэ ким Кулачкова Елена Семеновна эмиэ повардан үлэлээбитэ. Ол курдук нэһилиэккэ биһиги улахан дириэктэр буоламмыт сопхуос үлэтигэр нэһилиэк бары үлэһиттэри барылары активнайдык кыттар этибит. Туох Туох үлэ буоллун да барытыгар то таяркаттан тиийэ сааһын да төлөөх төлүүрүгэр хотоҥҥо кытта тиийэн хонор этибит. Туох баар угодник маспытын, саамытын бэйэбин охсорбун, муутутун бэйэбин ыларбыт. Харбалаах тутуута бара турар буолан бу чочумах улахан эр дьон эр улахан эр дьоннор бары Харбалаах тутуутуур үрэйиилэрэ иннигинэн нэһилиэкпитигэр эр киһи оттон аҕайах буолар этэ. Он, онтон детсааппытыгар арба билиилэр кухнябыт онно баар этэ. Инен ол бу баха баһааннайда кэлэннэр Кухнян көһүт диэннэр чайный чайной диэни бу уулусса нөҥүөтүттэн бэйэбит көтүрэммит илиибитинэн аҕаламмыт чүөчэлэр бары кухня туппуппут. Ол көндөйүн ол көтүрэн аҕалан Илиибитин аҥалар тохтооппут киричимэхтээбиппит гинэ икки күн кэлэннэр тутуу дьонноро көндөйүн тутан биэрбиттэрэ, үрдүн саппыттара, крышканы оҥорбута уоннааҕыта бэйэбит оҥороммут. Ол начаас баҕайы кухнябытын онно көһөрөн үлэлээбит. Тоҕо ордук үлэ, үлэ элбэх. араас оччолорго туох даҕаны иһиппит да умуспут

Ол курдук, төрүт тоҕуса салта уон аҕа сыллааҕы Амман ыйга Десака ыһыаҕаспыппыт. Ол ыһыах ол ыһыахха Чүөчэлэр сахалыы Хорохто сахалыы таҥастык тэннэр оччолорго таҥас суох. Хахалы таҥастык тэннэр оҕолоругар хахалы таҥастык тэннэр наһаа үчүгэй бэйэбит санаабытын наһаа үчүгэй ыһыаҕа суппут наһаа күрэхтэһии бөҕө уонна Эт, эт буһаран, былыргылыы эт буһаран, халабаат оҥорон, кымыс оҥорон ыһыаҕыспыппыт. Ол традиция билиҥҥээҥҥи да бу детсадка бара турар. Уонна оҕону бастакытынан оҕону эт-хаан физкультурнай заалынан этибит. Ону оҕону эт-хаан сайдыыларыгар искулптурнай тэриллэри булуммуппут уонна оҥотторбуппут уонна иккиэнэ былааны оҕолору үлэҕэ иитиигэ улахан эмиэ үлэни ыыппыппыт онно бу оскуолаҕа тус үстүнэн үлэлиһиэдэ владимир никитич михайлов көмөтө көмөтө улахан этэ онно киниэхэ билиггээҥҥэ ыла махтанабыт онтон бу эмиэ оройуоҥҥа аан маҥнай тугунан айылҕа матырыйаалынан арааны нагараада массыыналары оҥорорго Мыйдакея Екатерина Петровна Иванова бу үлэни бастакынан оройуоҥҥа да буол оройуон да диэтэхпинэ сыспатым буола улахан үлэни ыытан биэс саакка айылҕа материалын араанайы оҕолорго оҥотторон бламота килэрэн үлэлээбиттэрэ үлэлээбитэ Уонна чего курдук нэһилиэк уопсастыбаннай үлэтигэр үлэлииллэр этэ ол курдук зона начальнигынан мин бэйэм зона начальнигынан киин ыстаат начальнигынан депутатынан этээтилинэн үлэлээбитим

буолан баран таһаараллар этэ иньэ дьэ эдьирийбит таҥаспыт да сылдьар буолар этибит уонна бу састыҥы үлэбитигэр үлэлиибитин сиссэбит секретарьна үлэлээбит Мария Николаевна Беркиналина туох да үлэ буоллара Мария Николаевна сүүрэн кириниттэ детсаакка киниэхэҕэ эмиэ Оннук күүс-көмө, биһиэхэ да күүс-көмө буолара, биһиги киниэхэ күүс-көмө буоларбыт. Онон бу Мария Николаевнаны эмиэ бу десаппыт тириллибитэ э, э, десаппыт тириллибитэ автомобилынан уонна бу республикабыт тэриллибит сүүс сылынан синник тиитик Мария Николаевна эҕэрдэлиибит. Миигин бу десаттан Дишактан тохтон үлэлиир туһунан миигин солбуйан Августина Петровна Кулачикова олус таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. Кини киниэхэҕэ мин үлэбин салҕаабытыгар үлэбин наһаа үчүгэйдик салҕаан үлэлээбитигэр эмиэ бэйэм институт истиҥҥэ махтанабын. Ол күнүттэн бу кэми холбуйан эмиэ Вашакова Надежда Николаевна икки ыал эҥкэлэх уох үлэлээбитэ нэһилиэк улууска даҕаны аатырдан гынан үлэлээбиттэрэ онон биһиги сааппыт ититик эдэр көлүөнэлэрэ бииртэн биир уһуктубакка үлэлииллэринэн мин ис дууһабыттан үөрэбин уонна биһи нэһилиэккэ ээ биһи дьассааппытыгар ити отут биэс сыл буолла күбээн сааммыт тэриллибитэ манан Анна Николаевна Ханаева тэрийэн ыыппыта онно барыта детсад чүөчэлэрэ үлэлэрин быыһыгар арааны республикаҕа тиийэ күрэхтэһиилэргэ кыттыбыттара. Ааманнайга боростуой таҥастан билигин ынырык үчүгэй ааманнайга таҥастарын мин тигэн быһан биэттэнээбитим. Онон бальсамылга төһө да хомуска оонньоботорбун өҥөлөөхпүн дии сананабын Онон биэдэр көлүөнэлэр өссө даҕаны э, үлэҕитин ыһыктыбакка нэһилиэкпит оҕолоро кырачааннара сайдыыларыгар туохтаахтара күүстэрин уохтарын үлэлиэхтэрэ дии аныыбын ол курдук өр сыллар көрүүлээбит э, ким Ханаева Елизавета Николаевна Профсоюһунан даҕаны воспитательнай оҕом кэмҥин үлэлээтэ. Ким Балашова Паара Кимовна эмиэ оннук үлэлээтэ. Онон биһиги үлэбитин салҕааччылар, утумнааччылар элбэхтэр диэн биһиги испитигэр бэтэрээннэр махтанабыт. Уонна өссө да сүөдүү үлэлии туруохтара, оҕолоро сайыннарыыга, сайдыыларыгар кыһалдьыларын ууруохтара диэн эрэнэбит. Нэһилиэк бары олохтоохторугар үлэҕитигэр ситиһиилэри, бары доруобай буолун, дьиэ кэргэттэргитигэр дьолу-соргуну баҕарабыт.